Şoň üçin siziň meni gollamagyňyz, sungaty golladyňyz, sungaty golladyňyz, meni golladyňyz. Biz bir-birimizi gollasak bolsa etrabymyzy sungata baý mekanly bir wagt bir goşgujygym bardy, Türkmengala atly sazly mekandyr. Nuryşkaň asylyny barsaňyz sorap, serhoş boluň, serhoş boluň adamlar, şerap içip däl, sungata garap, Sungat söýýän halky şol etrabyňa beýgelmegine siziň ýardamyňyz bar. Men şoň üçin tä sahnada süýnünçäm size bergizadyryn hem hyzmat ederin. Sen özüň haýsy ýagdaýda balykdyr bilýärsiň diýýär. Men aýdýan, Gafguzny azarsam diýýän.

Iň gowy satiraň soňundan mysal üçin oýnadyp ýykylp ölýän ýerim bolsa. Şu ýykylp ölýän ýerimde siz ýa çyndan el çarpsaňyz, ozal menem turmasam. Siz ýeriňizden turup has şowhunly el çarpsaňyz men hiç turmasam. Şeýdip uka gitseň diýip men azym ýitýär. Meniň köp ýyldan turma gidesim gelýär. Ýüregimde zat kän aýdasym gelýär. Satira. Poeziýa, jadyly ylym, gol astyňa alnyň, men seň bilen. Intek adamlaň maňa aňy ýetmänsiň, köp pikirlem, gabralyk çek meň bilen. Şoň üçin siz çalt kämil boluň, menem barymdan eşideýin, düşünjeliň, düşünjeliň adamlar, düşünjeliň. Şu gün. Öz konsertdäki zatlaryny men ýerine ýetirjek däldirmi? Başga programmada çykyş ederiň ýöne dürli döwürde ýazan satiralaryň bor. Ýöne beý diýilse haýyş etjekkälerem däldi. Siziň haýyşlaryňyz bolup has güýçli talap edildi ýagdaýda meniň gaýtalamaga kyn göremok, ýagyşlarda gaýtalamaga aýyp däl. Ýöne mümkin boldugyça. Galypsyna onur ördüm işleýin ruhut berje bolsa. Boldy. Ýöne bu gün agşam men temalara böldüm. Arak. Haý oglana ýylgyryşa şeýle. Şeýt. Arak. Tirýek. Deň. Nas. Şilim. Bozokluk. Goňşyň atmazyndan oňuşa bildirmän girip bilmeklik jenap ogrulara ahlak taýdan bozulana özümiz ýaly şymyrlana dürli temalara bölündim. Şolaryň temalary boýunça çykyş edibereris ýa siz bilýäňiz Meň programmamda köpden bäri dowam edýän aýal kowulşyk seriýalar bar. Bäş-alty seriýa dagy boldy. Başga welaýatlarda aý baryp ýatan heleý jellabyl aýt. Hepdäň birinji gününi alanda üçünji gün öýlän kowýa. Mydama aý işiklerinde täze kaloş. Täze gelinler kaloşda gelinip alýar. Olar seriýaly gidýärler. Ýeke bir respublikamyza däl, eýsem dünýä türkmenlerine ýaň salan Marokko satiramyz iki seriýadan ybarat bolup, ol ýaşap ýör, has kämilleşýär. Ýa, oň daşyndan hem galan nemeler, prikuçeniýalar köpelip gidip otyrlar. Şonuň üçin şo temalar boýunça men şu gün çykyş ederin. Men ilkinji nemäni Türkmenistanyň halk artisti, Ölenden soň elbetde, beýik sazanda, meşhur sazanda, serkerde sazanda, beýik wirtýoz Durdy Köre, Durdy Keçje, Türkmenistanyň halk artisti Durdy Myradowa bagyşlaýan ilkinji kiçijik mini-satiralar. Durdy aga oglanka, Oglan traktor brigadasynyň çaýyny gaýnadýar eken. A ýarawsyzrak-da. Ýarawsyzraklygy bir özi plastmas, beýlekem şampan çüýşe. Aý, bir topar traktorist bularam göknar içýä diýýä. Üýşüp ýer tekizleýämiş on-ýigrimi sany traktorist. Üýşüp ullakan tankalary hatara goýup, Häzirki ýaly gaz beýleki ýok. Çygyr tezek salýarka, gemre, jyrama. Ala tütün bolup, taňkalar gaýnadyp goýýar, ol esli gökli aryş biaňsy sekiz taňkany ýedi bolup çäge zepilen ýaly edip gidýärler. Traktorly urýarlar, warr-r-r et, Durçjan, çaý goýawer! Pahyr ýene bulaşyk gaýnadýar. Ýene gelip şoň ýaly damja goýman içýärler. Aýryna bir gün Durdy aga gaty ýadapdyr. Traktorisler hem üýşüp ýene çaý içip oturan traktor brigada aýtdy diýýär. Adamlar, Indi Durtjanam ýigit çykdy. Muň gözi ýaramaz diýmenden ýaňky häki, muňa bir gatda gelin-gyzam her edýär. He, şowsy Durtjan, indi saňa çaý goýdurjak gel. Öwlüýä kessin ni. Öwlüýä kessin Durdy jan saňa çaý goýdurjakgä. Onda öwlüýä kessin menem indi taň kabuşukjakgä. Üstünde Gitler atly Adolf familiýaly faşist öz ýaranlaryny ýygnap milletparazlyk bilen azat oturan halkyň üstüne daňdan ukudaýar sirkap çozdy. Obadan erkek adamlar Watanyň goragyna, Gitdiler. Her hepdäň birinji güni hat gelýär diýýär woýennikommatdan, başlygyň adyna. Başlyk, Ýene pylan-çylan erkek adam aldamaly bazara bar altynjy gün. Bazar güni urşa ugramaly. Ahyryny obada urşa ýaraýjak erkek gutardy. Gözi ýaramazrak bolansoň Durdy aga, başlyk, Zibenawod Güljemal daýza, dogumlyrak, şo wagt birden dädikleýip ýören Güljemal daýzadan, partynnyý. Конечно. Başlygynyň şagyry bar ekdi. Güljemal daýza, adamyňdan galan erkek adamyň eşikleri bola geýişdir. Woýenkomatdan hat geldi, üç erkek alyp mal bazara barmaly. Şoň üçin bir-ä sen borduň Güljemal daýza, birem men born. Durtjan senem gitmeli borsuň. Gözüm meýil eken diýip bahana etme. Waý, başlyk! Görýäňä men şu karadan senem tananmy aga? Durdy, saňa tan sat diýen ýok. Nemi satmaly min maşyn. Durdy aga urşa taýynlanyp gitmeli zatlaryny ýygnap öýüniň dugruna soňky dem alaýynda diýip arkan ýatyp han ýatyşyny edip ýatan bol gara papakly biri girdi goltugy gyzyl köne päpgelçe. Durdylaň öýümi? Hä, mogolmano, siziň öýüňizmi? Ýaşyl öý. Men poçtadan. Nirden? Poçta. Näme, salamat getirdiňmi? Ýok. Men hak ýygnaýan. Öküz akmy? Ýok! Al, bäş manatlyk radioň haky. Sim radioň puly ýygnaýan. Hä-m-e, sim radio alynjak bolýarmy? Ýok, poçta sizi şoň bilen uzlswýaz üpjün edýär, şoňa pul tölemeli. Bermen. Nähili bermersiň ýaşuly?